Khoso ṱhukhu ya u vhala ya digithala, Modele wa u thoma. Ri a vha ṱanganedza kha Modele wa u thoma wa ngudo yashu ya u vhala ya digithala nga kha Inthanethe, hune ra ḓo sedzulusa zwa dzithebulete. Kha hoyu modulo, ri ḓo amba nga ha uri thebulete ndi mini na zwidodombedzwa zwayo. A zwi khathali uri vha kha ḓi tou pfumbudzwa kana vha na nḓivho nazwo. Hoyu moduḽu u ḓo vha thusa kha thikho ya mapfesesele nga ha mashumisele a thabulete nga nḓila i fushaho. Thabulete ndi mini? Thabulete ndi tshishumiswa tsha elekitironiki tshine tsha tou nga khomphyutha ṱhukhu ya tswevhelele. I na tshikirini tsha u tou kwamiwa tshine vha nga tshi shumisa nga u tou khokhonya, vha swalengedza kana vha shumisa stylus. Thablethe a dzi fhi muhwalo, dzi a hwalea nahone a dzi lemeli. Dzo vhumbwa nga mbemba tsekene. Thablethe dzo fhambana vhukuma na khomphyutha dzi ḓivheaho ngauri a dzi na bodo ya khiyi kana mouse. Sa zwenezwo, vhashumisi vhashumisi vha thablethe vha shumisa tshikirini tshine vha sokou tshi kwama vha thaipha, vha ṱola-ṱola vha tshi langula thablethe. Thablethe dzi na beṱiri nga ngomu mutumbuni wadzo. Hezwi zwi amba zwauri vha nga kona u dzi shumisa vha songo ṱumetshedza kha zwiko zwa muḓagasi lwa tshifhinga tshilapfu. Vha nga ita zwithu zwinzhi nga tablet. I a ita uri vha londe zwi re kha inthanethe, vha rumele imeiḽi, vha tambe mitambo, vha ṱalele dzividio, vha thetshelese muzika, vha vhale bugu khathihi na u shumisa dziapp dzo fhambanaho dza zwithu zwo fhambanaho. Thablethe dzi nga ḓi shumiswa kha zwi kha zwa mushumo kana zwa vhuḓimvumvusi. Dzone dzi na saizi dzo fhambanaho zwi tshi ya nga mifuda nga mifuda. Naho dzoṱhe dzi na zwidodombedzwa zwi fanaho, kanzhi kanzhi thablethe dzi na khamera vha dzi vha tendelaho u dzhia zwifanyiso khathihi na u davhidzana vha tshi shumisa vidio. Dzi a kona u ṱumiwa na Wi-Fi kana tshomedzo dza sele uri vha swikelele kha Internet. vha a kona u ṱalusa na u dzhenisa dziepe zwi tshi bva ḓuluni ḽa dziepe u itela u khwinifhadza mashumele avhuḓi a tablethe yavho. Nga u tou angaredza, tablethe i katela u vha tshishumiswa tshavhuḓi tsha mashumisele a khomphyutha, luṱingothendeleki luṱingothendeleki dza ma luṱingothendeleki maimo dza dovha dza vha tshishumiswa tsha vhuḓimvumvusi tsha maimo. Hetshi tshishumiswa tshi ita uri vha dzule vha na ṱhumetshedzo, vha vhe na mashumele kwao nahone vha tshi ḓiphina ngatsho. Zwino vhunga vha tshi vho ḓivha uri thabulete ndi mini, ndi dzone, ndi tshone tshifhinga tsha u vha dededza nga ha mashumele a thabulete lwa u tou thoma. Kha vha wane hu puṱedzwaho ha mulilo. Hetsho tsha u puṱedza tshi anzela u wanala nga matungo kana nṱha ngei magumoni a thablethe. Ndi tshone tshishumiswa tshishumiswa tsha u dzima kana tsha vha tshone tshishumiswa tsha u funga. Kha vha puṱedze vha sa litshedzi sekende dzi si gathi u swikela vha tshi vhona tshikirini tsho funga kana hu tshi vhonala ḽogo. Hezwi zwi amba zwa uri thablethe yo funga. Kha vha lindele mathomele azwo a tshi ṱanḓalukana. Nga murahu ha musi vho no funga thablethe, vha nga vhona tshikirini tshi sumbedzaho nḓila ya mathomele kana vha vhona miolo na zwifanyiso. Zwi anzela u ralo musi tshishumiswa tshi tshi ḓilugisela u shumiswa Zwi nga ḓi dzhia minethe muthihi, minethe muthihi kana mivhili sa zwenezwo, kha vha konḓelele. Hafha kha ri sedze maṋangele a luambo na ridzhini. Musi thabulete yo no fhedza mathomele ayo, vha ḓo laedzwa uri vha ṋange luambo na ridzhini. Kha vha sedze masia kha tshikirini vha ṋange zwone zwo teaho. Kha vha dzudzanye Wi-Fi Thebulethe dzi ṱoḓa ṱhumetshedzo kha inthanethe uri dzi shume zwavhuḓi. Arali vha na Wi-Fi, thebulethe i anzela u vha laedza uri a vha ṱumetshedze kha netiweke ya Wi-Fi. Kha vha sedze tshiga tshi sumbaho sethini dza Wi-Fi kha tshikirini vha ṋange netiweke, vha dzhenise phasiwede Arali zwi tshi ṱoḓea, kha vha dzhene kha akhaunthu yavho. Dziṅwe thebulete dzi nga ṱoḓa vha tshi ita akhaunthu ntswa kana vha saina u dzhena nga ine vhone vha vha nayo, sa ya Google kana ya Apple. Kha vha tevhedze ndaela dzi re kha tshikirini tsho fungaho musi vha tshi ita akhaunthu ntswa kana vha tshi saina u dzhena arali vho no vha nayo. Zwino hafha kha ri sedze tshikirini tshi sumbedzaho hayani. Musi vho no fhedza zwiteṅwa zwo zwa u thoma zwa madzhenele, vha ḓo iswa kha tshikirini haya kha thebulete yavho. Hetshi ndi tshikirini tshihulwane hune vha nga kona u swikelela kha dzi-app na zwiṅwe zwidodombedzwa. Vha nga vhona zwiga, dziwegethe kana nḓila ya u pfufhifhadza kana u khauledza dzi-app. Kha vha thothonye kha tshikirini uri vha vhe na tshumisano na thebulethe. Kha vha lingedze u ṱola-ṱola nga u ralo. Kha vha suvhise munwe wavho kha tshikerini tshavho uri vha kone u ya nṱha, fhasi, kha tsha monde kana kha tsha u ḽa. Kha vha kwakwanyise minwe yavho mivhili kana vha i ṱharamudze i tshi ya ngomu na nnḓa ha mafhungo ane vha vha khao kana zwithu zwine vha vha khazwo. Kha vha kwame tshithu kana tshiga Kha tshikirini luthihi vha ṋange nḓila ya mavulele. Vha khokhonye kavhili na zwenezwo vha dovhe vha khokhonye kavhili. Vha khokhonye kavhili kha tshikirini uri hu vhe na nyito yo khetheaho, u fana na u hwetedza kana u ṱharamudza vha tshi vula epu. Zwino hafha kha ri sedze u ndondomedza hulapfu. Kha vha ndondomedze vha vhee munwe wavho kha zwithu zwine vha vha khazwo kana mafhungo uri vha kone u swikelela kha zwiṅwe zwiteṅwa kana vha tshimbidze aikhoni kha tshikirini haya. Kha vha swaiphe, vha suvhise minwe yavho u mona na tshikirini tshoṱhe vha tshi ralo u ṱola-ṱola vhukati ha tshikirini, vha ralo u tshimbidza minwe kha mitevhe ya masiaṱari a dziwebe kana vha ralo u pfukela kha dzi-app nga u fhambana hadzo, kha vha dobe vha pose. Kha vha ndondomedze vha omelele henefho kha mafhungo kana zwine vha vha khazwo, vha kokodze munwe wavho u vha ise kha ḽiṅwe sia kha tshikirini. Zwino kha ri sedze zwiga zwa maṱolele. Kha vha sedze zwiga zwa maṱolele ngei fhasi kana madubo a tshikirini. Zwiga zwo ḓoweleaho hu katela bathono ya hayani, bathono ya nga murahu, bathono ya epo dza zwino. Bunuku ya hayani i vha vhuisa murahu kha tshikirinihaya. Bathoni i re nga murahu i vha tendela u humela murahu kha tshikirini tsho fhiraho kana epo yo fhiraho. Bunuku ya epo dza zwino i vha sumbedza epo dzo shumiswaho hu si kale uri vha kone u tshetshetshela khadzo zwi sa konḓi. Arali vho fhedza tshifhinganyana vha sa shumisi thebulete yavho, fhaḽa hu sumbedzwaho tshikirini hu a awela sa ho faraho khofhe, vha vha tshi khwiulula vha puṱedza kha bathene ya u ya u funga Kana vha khokhonya tshikirini. Arali thebulethe yavho i na tshikirini tshi no khina, vha nga tea u swaipha u suvhisa minwe kana vha dzhenisa phasikhoudu phetheni tshiganḓo tsha munwe uri vha khilule. Kha vha vule app ya dzisetini kha tablet yavho u itela u ita passcode yavho. Kha vha lavhelese khoudu ya tsireledzo kana nḓila ya u khina tshikirini. Kha vha khokhonye ha u khina tshikirini kana huṅwe-vho hu no nga zwenezwo, vha ṋange maitele a tsireledzo ane vha a takalela, u fana na phini, phathene kana tshiganḓo tsha munwe. Kha vha tevhele milaedza i no thusa u ita phasiwede kana u khwaṱhisedza phasikhoudu. Ri a vha fhululedza nge vha fhedza moduḽu wa u thoma. Ndi a fhulufhela vho guda zwinzhi nahone zwo vha nyanyula. Arali vha si na vhuṱanzi nga ha zwiṅwe, Kha vha pfe vho vhofholowa vha dovhe vha sedze vidio vha sa athu pfukela kha moduḽu wa vhuvhili.